Dan x'inhu? Ara, llum ninsabu f'raħal fejn fi żmien kienu jużawh bħala taħriġ. Iva, għax l-RAF, ir-Royal Armed Forces, u anki r-Royal Navy, l-Ingliżi biex niftiehmu, kienu jużaw diversi bnadi madwar Malta sabiex iservi ta' taħriġ għas-suldati. Hawnhekk, fil-fatt, Kienu ħafru qadira l-Ingliżi u poġġew erba' ġebliet kbar tal-konkrit sabiex iservu ta' mira. Allura fuqhom kienu jpoġġu diversi oġġetti tal-metall u s-suldati jieħdu l-mira u jippruvaw jisparaw għal fuqhom. Jekk wieħed jiġi hawnhekk mill-ġebel tal-madwar, jista' jinnota wkoll li hawn diversi Munizzjoni mwaħħla ġol-blat ta' dawk is-suldati li ma tantx kellhom mira tajba msieken. Nalla ma jkun għaddej ħadd minn hawn, eh, għax ħa ngħidilkom, eh, jespeċċaltulu l-baħar. U minsi, mor sibu mbagħad. Nalla kien dat taħriġ eh, biex niftehmu, għaliex da kollu serva għat-tieni gwerra dinjija. Għax bis-saħat hekk. Rnexxilna eh, nelbu lil għadu tagħna, eh, kellna mira tajba bis-saħħa tat-taħriġ tal-Ingliżi. U jekk wieħed jimxi aktar 'il ġewwa, eżattament fil-ponta, wieħed jista' jara jekk iħares sew mill-għoli forma ta' ċirku tond, qisu kumpass, li kien iservi biex wieħed isib id-direzzjoni. Għaliex il-kumpass qed iħares lejn it-tramuntana, in-nord. Iġifieri jekk xi ħadd minnkom xi darba jintilef, jidħol fil-mappa ta' Malta, isib il-ponta ta' dan ir-raħal u jaf li jekk ikollu l-vista tajba u jara dal-kumpass, isib it-Tramuntana, in-Nord u jkun jaf fejn jgħad. Isa, intbaħtu fejn ġejna, ninsabu ġewwa r-raħal tal-Qawra

Ir-raħal tal-qawra fi żmien kien art braba għammiela diżabitata minn sija fin-naħa ta' fuq ta' Malta. Ftit ftit, din l-art bdiet tiġi żviluppata minħabba l isbuħija li hija kienet tħaddan. Il-bini f'dan ir-raħal meta tila f'daqqa. u b'mod mgħaġġel għall-aħħar fi żminijiet pjuttost reċenti. Dan jiġdu it-tip ta' bini li wieħed jista' jsib, b'numru kbir ta' appartamenti u djar żgħar li xejn ma jagħtux jifhem li saru b'xi pjan strateġiku jew regolatur bil-għan li nkabbru l-industrija tat-turiżmu f'pajjiżna. Għal dan il-għan f'dan ir-raħal ibnew ukoll numru kbir ta' lukandi, speċjalment madwar ix-xatt li għamlu l-raħal tal-qawra Mekka turistika. Il-Qawra, li fi ħdanu jħaddan ukoll ir-raħal biswitu ta' Buġibba, huwa magħruf għan-numru kbir ta' turisti li jilqa', kemm għall-btajjel tas-sajf kif ukoll matul is-sena. Numru kbir ta' nies minn barra minn xtutna jsibu dan ir-raħal ideali sabiex fih ikunu jistgħu jgħixu. Aktarx minħabba l-fatt li l-kirja ta' appartament jew dar hija kemm xejn aktar baxxa minn postijiet oħra f'Malta. Diversi studenti barranin jiġu f'dan ir-raħal bil-għan li jitgħallmu l-Ingliż u b'hekk ikollhom passaport biex jimirħu f'pajjiżi oħra għal xogħol diċenti. Oħrajn sabu fil-qawra il-post ideali fejn jgħixu u tefgħu l-ankri f'pajjiżna minħabba li forsi sabu xogħol stabbli. Meta l-qawra saret parroċċa, Hija ġabret magħha l-parti ta' Buġibba li tibda min-niżla tal-Knisja ta' San Pawl tal-Ħġejjeġ. Minn post ta' villeġġatura beda jiġi wieħed residenzjali u għalhekk inħasset il-tieġa li ssir parroċċa propju fis-sena 2004. Għaldaqstant, l-ewwel statistika ta' popolazzjoni fil-qawra hija pjuttost riċenti fl-2005 bin numru jkun ta' 7080 ruħ. Dan l-ammont skont l-aħħar statistika misjuba, irdoppja fin-numru biex illum il-qawra jħaddan madwar 13,678 persuna. Eh, tħobb ħaġa u tobot oħra ħijos. Imma l tiġi tajt li għawek ġewwa l-qawra u buġibba ma kienx hawn pjan strateġiku għal-bini, eseket tajt Dagħwa fi knisja. Mela aħna xi darba għamilna xi ħaġa hawn Malta mingħajr ma kellna pjan strateġiku min jismagħna u ħallejna triċ. It-turiżmu huwa importanti ħafna għalina, għall-ekonomija ta' pajjiżna. Eh, mingħajru ma nagħmlu xejn. Ara kemm batejna fil-pandemija minħabba dil-problema ta' turizmu u kemm kien hawn nies li spiċċaw bla xogħol. Il-qawra u buġibba huma żewġ tirħula li ma nistgħux nifirdu minn xulxin. u jaqgħu taħt idejn il-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar li bejnietna ħa ngħidilkom ma nafx kif ilaħħa hemm dawn l-irħula kollha li għandu fih danu u kif iservuh il-finanzi, anka biex iżomm hawnhekk biss, da turisti kollha u kol kedda aħseb wara. Imma eh, ma rridx nistema' daqshekk negattiv. L-isem awra minn fejġi. Awra tfisser xi ħaġa għat-tont. Tonda, bħal meta l-bidwi iqawwar is-siġra, jagħmel forma tonda fil-ħamrija madwar is-siġra sabiex l-ilma jinġema' fiha. U bekk is-siġra ikollha n-nutrijenti meħtieġa. Issa x'għandha tont eh, il-qawra ma nafx ngħidilkom għax eh, ma narax l għandha forma tonda, forsi dak il-kumpass li rajtu ftit ilu jista' jkun. Skont il-kittieb Annibale Preca jgħid li d-daħla tal-qawra għandha l-forma ta' anfiteatru. Dak it-teatru Grieg li għandu forma pjuttost ittundjata, bil-palk ġeneralment naħa t'isfel, bil-platea imdawra miegħu imtarġa l-fuq fejn jassistu n-nies. Huwa jgħid li din il-forma tinsab fil-ħanek tal-qawra. Issa ma nafx forsi dal-ħanek tal-qawra jista' jkun biżmien xjaħ u t-tikillu. Eh, forsi darba kien attont, jien ma narax hekk. Hemm min jgħid ukoll li San Pawl żbarka propju għaw f'dal-ħanek tal-qawra. Għaliex kulħadd rrid jgħid li laqqa lil San Pawl għall-ewwel darba fih dan u ħalli għalina biex nħabtu fuq sidilna r-reliġjoni. Eh? U ngħidu li aħna konna l-ewwel li rajna lil San Pawl? Jgħidu wkoll li hawn isfel, taħt il-baħar, għad hawn xi fdalijiet tax-xini li ġibih San Pawl? Issa niġi xi darba, nilbes tabu għad-dahas u ninżel, forsi narah jiena wkoll. Jekk fadal xi biċċa minn elfejn sena ilu l-hawn, naraw. Kollox jista' jkun. Ejja nipprova, esperjenza sabiħa, le le. Jekk hawn xi ħadd irid jiġi miegħi, ikkuntattjawni. Ir-raħal tal-Qawra, għalkemm ma kienx abitat fi żminijiet tal-passat, xorta waħda jħaddan storja li tmur lura għal perjodu twil fil-ġrajja tal-Gżejjer Maltin. Dan jixhdu t-tempju misjub ġewwa Buġibba, tempju megalitiku viċin ħafna tal-kosta, eżattament bejn il-ponta ta' Buġibba u l-ponta tal-Qawra. Dan it-tempju preistoriku aktarx li nbena fiż-żmien magħruf bħala il-fażi tar-Rxien, imsemmi għat-tempji tar-raħal Tarxien bejn il-perjodu 3150 sas-snin 2500 qabel Kristu, ftit wara l-fażi Saflini. It-tempju misjub huwa pjuttost żgħir ikkumparat ma' tempji simili misjuba f'pajjiżna, u partijiet minnu għadhom viżibbli sal-lum. It-tempju Buġibba kien misjub mill-arkeologu Sir Temi Zammit fis-snin 20 meta ra xi ħaġar falqa viċin il-ponta tal-qawra. Aktar tard, dawn il-fdalijiet ġew skavati minn L.J. Upton, eżattament fit-23 ta' Mejju tal-1929. Iżda ma nstab xejn minn barra l-ġebel megalitku, bil-ħsieb li x'aktarx il-bini ġie mwaqqa u nġar għal xi tip ta' kostruzzjoni. Aktar tard, fis-snin 50, saru xi skavi sabiex jiġi determinat iż-żmien ta' dan it-tempju u nkixfet bħal hija fl-istess salqa fejn taħta kien hemm mirdum xi ġebel maħdum u mnaqqax flimkien ma' kbir ta' fuħħar ta' żmien il-ħaġar. Fost dan il-ġebel imnaqqax insibu ġebla kbira li aktarx kienet isservi ta' altar u ġebla oħra rettangolari bis-simboli reliġjużi tal-Lhud imnaqqxa fuq żewġ naħat. Illum dawn il-ġebliet jinsabu fil-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija fil-Belt Valletta. Wieħed għadu jista' jara l-fdalijiet misjuba minn dan it-tempju jekk jiġi hawn f'Buġibba fid-daħla ta' lukanda li nbniet proprju madwaru. tafu xi jfisser li l-qawra għalkemm ma kellux nies joqogħdu fih, xorta waħda kien hawn popolazzjoni viċin tiegħu. Ma naħsibx li ħajibnu tempju u d-djar tagħhom ma jkunux viċin tiegħu, jibnu tempju proprju fil-ponta tal-qawra u joqogħdu jimxu kilometri sabiex jaslu għalih u jitolbu ftit. Għalkemm qabel insomma, mixja kienu jgustaw, hekk mixja fil-kampanja l-kwiet sabiex jgħaddu ftit tal-ħin. Illum min irrid il-kampanja aħjar ma jersaqx law. Għalkemm fil-qawra ma kien hawnx daqshekk bini, xorta waħda kellu l-importanza strateġika fejn jidħol il-bini u l-kostruzzjoni. Għalfejn? Għaliex il-qawra qiesha proprju mal-kosta, eżattament fil-ponta, u allura kien post strateġiku għad-difiża ta' pajjiżna. Tafu kemm il-attakk kellna mingħand l-edewwa tagħna sabiex jippruvaw jieħdu dil-gżira ċkejkna tagħna, kulħadd jgħir għalina. U tafu kemm stinkaw il-kavallieri sabiex jipproteġuna minn dawn l-edewwa u kemm il-binja bnew għad-diviża tagħna? Anki hawn f'Buġibba jew il-Qawra inbnew ukoll postijiet, binjiet għad-difiża ta' pajjiżna. Fosthom insibu batterija msemmija il-Batterija ta' Buġibba jew inkella magħrufa bħala l-Batterija ta' Bileben. Propja l-isem huwa Elbene li hija kisra aktarx Latina li tfisser it-tajjeb. Nafuha bit-Taljan, iżda mbagħad aħna dawwarniha kif nafuha aħna, kif iddurilna, bil-eben. Din il-binja, il-batterija inbniet fis-seklu tmintax bħala parti mill-proġett ta' difiża kostali ta' Malta. Id-data preċiża ma nafuhiex. Aktarx inbniet bejn l-1715 u 16, iżda hemm min jgħid ukoll li bdiet aktar tard bejn l-1747 u 84. Li nafu żgur li dil-batterija inbniet wara l-bini l-ieħor li kien magħmul għal din ir-raġuni li jinsab fil-viċinanzi, fosthom it-torri magħruf ta' Winyakur f'San Pawl il-Baħar u anki t-torri u l-batterija tal-Qawra. Għall-inqas dawk għadhom fuq saqajhom. Mhux bħal dil-batterija? Ma fadlna xejn minnha. Kif kienet eżatti ma nafux, aktarx li kien hawn pjattaforma, eh, forma ittundjata li fuqha kien ikun hawn eh, l-armamenti. B'kamra warajha għall-osservazzjoni, imdawra b'foss sabiex ikun mimli bl-ilma u l-għadu ma jkunx jista' jilħaqa kif ġipu laħaq Illum, kif għadt, ma fadlilna xejn ħlief partit mill-foss li għadu viżibbli. Issa għidulhom fuq it-Torri tal-Qawra. Għall-inqas dak b'xi mod jew ieħor għadu wieqaf, ma nafx kemm fadallu wisq bejnietna. It-Torri tal-Qawra, magħruf ukoll bħala t-Torri ta' Ras il-Qawra jew it-Torri ta' Fraben, Huwa wieħed mit-torrijiet mibnija taħt il-Gran Mastru Laskanis. Dan it-torri ta' osservazzjoni nbena fis-seklu 17 biex xogħol jitlesta fl-1638. Aktarx fuq il-lok jew viċin ta' binja ta' osservazzjoni oħra li kienet mullura għal żmien medjevali. Aktar tard, mal inbena t-torri tal-Allis u l-bini kostali ieħor assoċjati mal-Gran Mastru Deredin, Dan it-torri tal-qawra beda jservi bħala parti mill-linja ta' komunikazzjoni bejn il-gżira ta' Għawdex u l-Belt Valletta. Fl-1715, sabiex ikollu sistema difensiva aktar b'saħħitha, ġi deċiż li tinbena batterija madwaru forma ta' nofs ċirku, bl-artillerija impoġġija fuq pjattaforma minn fuq parapet żgħir li jċirkonda. Sistema msejħa Ann Barbett. Flimkien ma' dal-bini kien hemm żewġt ikmamar u redan, ħajt forma ta' V bl-entratura prinċipali, li wieħed għadu jista' jara sal-lum imtaqba bl-isparar li laqtu f'żmien. Din il-batterija ġiet użata wkoll għad-diviża ta' Malta fit-tieni gwerra dinjija. Ma' żmien dan il-bini sofra ħafna ħsarat, speċjalment bis-siment li nkesa bih, magħmul mingħajr ħsieb u li kompla jħassar il-ġebel eżistenti. Illum dan it-torri u batterija nbidlu f'restorant. Għalkemm l-istat tagħhom eh, mhuwiex wieħed feliċi, Nittamaw li bin istoriku ta' din ix-xorta jiġi ndukrat kif inhu xieraq qabel mal-baħar u żmien Itemmuh. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room. U lejja ħasa taqtax qalbkom janista fej dizajra. Kollox jitranġa u jġi f'postu bizmin. Nispera l-mux wishful thinking. Ejja naddu l-parti religjuza tar-raħal. Ninsabu qoddim il-Knisja Parrokjali tal-Qawra Dik iddedikata lil San Franġisk t'Assisi. Ħafna minnkom tafu min kien dal-qaddis li kien għani bin-negozju tad-drapp ta' missieru, ta' kollox il-foqra u spiċċa anka hu jgħix ħajja ta' faqar. Huwa wkoll waqqaf ordni reliġjuża f'ismu, il-Franġiskani. X'għandu x'jaqsam da kollu mal-parroċċa? Kien il-15 ta' Settembru tal-1986 waqt kapitlu provinċjali ordinarju tal-Ordni Franġiskana meta ġie approvat proġett ambizzjuż ta' bini ta' knisja, ċentru pastorali u anki kunvent għall-istess Patrijiet tal-Ordni minħabba li l-komunità fl-inħawi bdiet dejjem tikber. U allura tqabbad il-Perit Richard England sabiex jiddisinja l-pjanti ta' dal-proġett. Nhar il-Ħadd 29 ta' Awwissu tal-1993 tpoġġiet l-ewwel ġebla tal-knisja fuq l-art imsemmija il-klawsura ta' Ġummejnu. Ġifieri aktarx tas-sorijiet kienet il-art Eh, u bej sorijiet u patrijiet jiftehmu żgur, m'għandniex dubju. Ma tantx damet biex tinfetaħ għal-pubbliku. U fil-dax ta' wissu tal-1999 l-Arċisqof Giuseppe Merċiqa Ikkonsagrat l-knisja u anki l-altar tagħha. Ħaġa differenti li wieħed jista' jinnota malli jidħol f'dil-knisja huwa t-titular tagħha. Għaliex mhux bħal knejjes oħra ta' San Franġisk bid-dedika tal-knisja, iżda ta' kurċifiss maħdum mill-iskultur Vincent Tapa. meta kellu 90 sena. Murajt li li ta' 90 sena naħdem skultura għandi xorti nkun niflaħ ngħid ammen. Dan sar ukoll fis-sena 1999 biex imbagħad tliet snin wara fl-2002 inġibu żewġ skulturi maħduma mill-bronz mill-iskultur Anton Aġus, waħda ta' San Franġisk u l-oħra ta' Santa Klara li kienet il-mara li segwiet lil San Franġisk f'dil-mixja reliġjuża tiegħu u waqfet ukoll ordni reliġjuża b'isimha, is-Sorijiet Klarissi, biex xieraq li jsibulhom post f'dil-knisja. Ta' min jgħid li l-Erbgħa, 8 ta' Diċembru tal-2004, dil-knisja ingħatat it-titlu ta' parroċċa awtonoma L-ewwel kappillan tagħha kien Patri George Zammit. Knisja magħrufa fl-inħawi hija dik ta' San Pawl ta' Ħġejjeġ. Mhuwiex magħruf meta din il-knisja seta' timbniet, aktarx bejn is-seklu 15 jew 16. L-ewwel dokument misjub li fiha tissemma din il-knisja huwa dak ta' Jean Quentin fl-1536 u aktar tard fir-rapport ta' viżta li ħalla Monsinjur Pietru Dusina fl-1575 fejn jgħid li kienet din il-knisja li tat l-isem għall-bajja ta' San Pawl u r-raħal viċin tiegħu. Din il-knisja ta' San Pawl tissemma kemm-il darba f'kitbiet oħra. l-aktar għat-tliet pitturi antiki Pawlini li hija tħaddan, dik tan-Nawfraġju, il-Miraklu tal-Lifa u l-Fejqan tal-Morda minn San Pawl. Alof de Winjakur, li kien Gran Mastru ta' Malta, kellu imħabba kbira lejn il-kult Pawlin li huma jum sew f'pajjiżu fi Franza, u ra kif għamel sabiex ikompli jkabbar dan il-kult ġewwa pajjiżna. Anki biex ikompli jinħabb mal-Maltin. F'Kunsill tal-Ordni tal-1609, ġie deċiż li minħabba l-proġett kostali ta' diviża, l-aħjar punt li fih jista' jinbena it-torri kien minflok il-knisja eżistenti ta' San Pawl. Għaldaqstant il-knisja antika kellha tinħatt biex minflokha jinbena it-torri ta' San Pawl il-Baħar. Madanakollu xorta waħda sabu lok xieraq fejn jibnu knisja ġdida bl-istess dedika għal San Pawl Hekk kif fil-fatt ġara. Il-Knisja l-ġdida, aktarx fuq il-pjanti ta' Vittorio Cassar, it-tifel tal-magħruf Ġilormu Cassar, tlestiet u tbierket mill-Isqof Baldassere Cagliaris fit-3 ta' Mejju tal-1617. Fiha ġew impittra tliet pitturi fuq dawk oriġinali, aktarx minn student tal-pittur Caravaggio, għalkemm wieħed ma jistax jgħid b'ċertezza min kien. Iżda l-Knisja kellha xortija ħażina għaliex reġgħet waqgħet fi żmien il-gwerra bil-bombi tal-għadu. It-tliet kwadri ġew salvati iżda sofrew dan kbar. L-aktar il-kwadru titulari li fih jidru qalb il-folla il-Gran Mastru Winjakur u l-istess pittur. Il-Knisja reġa' ġiet mibnija mill-Gvern fuq l-istess pjanti ta' dik preċedenti. Ara vera meta tkun beżżul kollox ħażin jiġik veru? Peress li Knisja Pawlina waqgħet, In-nies taż-żona riedu jaraw x'sa jagħmlu biex jaqdu d-dmirijiet spiritwali tagħhom. U allura marru bi ħniena jitolbu l-patrijiet Franġiskani sabiex isibu xi mkien fejn fih jistgħu jiċċelebraw l-quddies. Għall-ewwel sabu remissa ċkejkna, poġġew altar u hemm bdew jiċċelebraw din iċ-ċelebrazzjoni tar-riti tal-quddiesa. Eh, imbagħad aktar tard inkisbet art li fuqha setgħu jibnu dil-knisja ġdida. Dil-art inkisbet fl-1955 u beda l-bini tal-knisja, b'sala kbira mhux ħażin, saqaf maqsum fi tlieta u kampnar eżattament fuq il-bieb prinċipali tal-knisja, fuq il-pjanti tal-Perit Micallef. It-titolar jurina lil San Massimiljanu Kolbe, li għalih ukoll hija ddedikata dil-knisja. Fit-18 ta' Wissu tal-1965 ġiet inawgurata dil-knisja ġdida, sabiex fit-18 ta' Wissu tal-1979 ġiet ikkonsagrata mill-Arċisqof Ġużeppi Mercieqa. Issa skużawni, ħa nħallikom, ħalli mmur sal-pjazza ta' Buġibba, insib forsi xi ħaġa x'niekol u nintefa' fuq il-bank paxxut, Għadni ma kilt xejn jaħas laqqas breakfast ma ħadt u għandi żaqqi taf xi tgorr? Imma qabel ma ninsewx nieħdu l-istess su tal-okkażjoni x'taħsbu? Mir-raħal tal-qawra għar-raħal li jmiss.